Helo blant, yy Mister Cahill yma. Yy heddiw rydw i jyst moyn dangos i chi, neu bach o tutorial i chi am sut i greu jig-so yn defnyddio hwn. Falle bo' rai chi'n gwbod sut i gneud hwn yn barod ond o'n i'n meddwl falle bydd e'n adnodd eitha da i rai chi sy ddim, felly os ydych chi yn mynd draw i menyw yn gyntaf, so logio mewn i'ch hwb, draw i menyw, Wedyn yym lawr i Just Too Easy fel chi'f lafr yn neud i roi eich gwaith arno. Mewn i J2 Launch. Wedyn draw i J2 i 5, draw fan hyn yr un pinc foch fyna, gwasgwch ar hwnna. A mae gennych chi'r adnodd yma sydd yn wych i wneud llawer o bethau. Yym felly gallwch chi mynd arno i i trio wneud pethau eraill, siapiau, chi'n gallu teipio, unrhyw fath o waith chi'n gallu wneud ar hwn hefyd. Ond heddi, i wneud jigsaws, chi'n mynd syth wedyn lan i'r tab yma, sef lluniau, chi'n gwasgu ar hwnna, gwasgwch ar hwnna. Rhaid mae lluniau gyda chi sydd wedi cael ei safio ar hwb yn barod draw fan hyn. Ond os chi moyn chwilio am llun arall, chi'n mynd wedyn i'r y byd yma, iawn, a wedyn chi'n gallu chwilio ar we wedyn, a mynd i'r llun chi moyn i greu jigsaw. Um, fe nes i uh, dewis banner Cymru, iawn, i wneud jigsaw. So yn, pan chi wedi dewis eich llun, chi'n wedyn gallu llusgo fe draw ar y papur, eitha syml. Yna chi'n gallu gwneud y llun yn fwy, fel hyn. So amlwg, angen i, angen i'r llun bod yn eitha fawr i cael jigsaw. Wedyn, yn syml, os chi'n mynd draw i'r tab yma ar ochr eto, chi'n gallu gweld bod yn dweud trosi i jigsaw. Iawn, so trosi yw just cyfnewid, so mae'n yeah, mae'n changes, iawn, so mae'n mae, mae creu jigsaw wedyn. Felly gwasgu ar hwnna, a chi'n gallu gweld yn syth bod y darnau yma wedi cael eu greu fel jigsaw, fel chi'n gweld unrhyw jigsaw. So mae'n rhywbeth anhygoel yn gallu newid yn syth fel yna. Eto mynd draw yn hyn a gwasgwch botwm datrys a botwm gwasgaru, y ddau hwnna, os chi'n gallu. Wedyn chi'n gallu gweld bod rhywun wedi dod lan fyna. A pan chi'n barod, draw ar y top yn un ar y chwith i wneud e'n fwy i chi'n gwasgu edrych a mae'n wneud yn tudalen cyfan wedyn. Um, felly i gwasgaru yr darnau bach i'r jigsaw, yn syml gwasgwch ar gwasgaru, sef hwnna, a mae'n ei ddeud chi. Yna chi'n gallu mynd ati, neu gofyn i ffrind, neu brawd neu chwaer, neu unrhyw un, mynd ati i roi y darnau at ei gilydd eto, i trio creu y baner. Os chi ddim yn siŵr neu os mae rhywun yn stryglo, chi'n yn gallu gwasgu datrys wedyn a mae e'n rhoi y llun at ei gilydd eto. Iawn? Felly, yn syml, dyna fe. Dyna tutorial bach i chi ar sut i, i greu jigsaw yn defnyddio hwb. Um, falle na wneud un arall fel hyn cyn bo hir, ar unrhyw beth arall. gallwch chi trio wneud, uh, sy'n falle yn ddefnyddiol i chi. Ond, twyd, os chi'n mynd ar llyfrgell fan hyn neu os chi'n mynd lawr i trio mynd ar unrhyw un o'r ein, um, mae yna pethau arbennig o dda i chi ddefnyddio yn y tŷ. Felly, diolch am y tro a gweld chi cyn bo